Asante sana ekero kwanakwanyorire koba tokonyora ogotebwa okwo ase enchera yabere kegima omobaso oyo bono Abanto baito ba Kibiko na komanya ng'a ye Radio Zina 102.0 FM kobwakerana na NHIF nigo ne chinsemo chiga chia Kibiko nkwanete ng'a nkorikia tore abanto e banyore NHIF onye tobwate NHIF fuka gocha ang'e iga egere bono onyare koba gokorikigwa bori rinde rionsi obwate nabo okonyara koba gokoiranerigwa

Naende na Roseli ime bono inche nchake goakana, erinde erio nakoanye gokokonya. Naki bono yarosigwe, naki gwatebigwa? Natebiwe ng'a chiperembe nchiroche ime bono na naki omorembe bw'ekero omotienyi o kianda nare kobang'ing'erera goakana, three months, nabo ekoenderera gonkonya. Igo ogenderere, ogenderere goakana korwa bono mpaka oyo o kianda echake gokora emeremo. Abana, baase amo ase Watiisa, kogenda ase. Igo bono, ogomotenwa kianda naria gochaka gokora emeremo, nario gochaka goakana. Ee. Naki ogotebia abanto bande, Ee, babwate emechando buna eye? Inche nigo nabatebie ng'a abanto baikire eriogi eri tiga bachia batege, yaani barega gosarigia chiaruchaifu chiabo, esababu ngoikera ere engaki ya nyagitari obwate omochando, tokonyara koba bogokonyeka. Lakini kera obwate nabo ogokonyeka, ee, ee. Sante sana, sante sana gokorenda keroka, rika buya ah, kwania abanto baito b'ensemo ya ekeroka. Bono omwancha omotegereri naboigo abanto baito ba keroka, eh, ba kebirigo, iga iga nigo tore ase echiiro gia kebirigo. Nabobisa ba enecha eye kwiga bono nabo ogosuka gocha ase chiema echi, noroche boiga abanto ebagendererete konya koerikia, gekobwata ibori rinde rionsi igoro ya enecha eye, gekobwata omochando onde bwensi igoro ya enecha eye, nokonyara koba gogosuka gocha ang'e iga iga onyare koba gokorikigwa, onyare koba gokoiraneria okoboorigwa okoboria kwao, Aa aiga ase ensemo eye ya Kebirigo. Chingaki echiga chia bono nindoche iga iga moteri Martha, eh, nabo ore tayare kegima gokora emeremo iga eh, ogotera konde ase enchera ya bene kegima ndoche akonya koyariga niga, kere bono Martha bosibori ateretwe gotera konde iga iga. Ase enchera ya abene ekegima korwa iga iga ase echiro ya kebirigo, nabatebie totu gochira eyemo ase eyemo, onye gosibera gocha ang'e iga iga tari gosuka gocha na kobwata omochango onde bwensi o NHIF. Nabo ogosuka gocha iga ekobwata okoboria otagete koboria, ee, notagete onyare koba ee, gokwerikia boyia na NHIF, suka gocha ang'e iga iga. onyare koba bo okwerikia ase enchera endonge ekegima eyio. Radio Uvune 102.0 FM, karibu sana Martha, onyare koba gogoteretera ogotera ah, ase enchera endonge ekegima. Yesu omoyo are.

Inki naende otageti? Ng'anche, ee, nkogoni ching'eni echiiro, ee, besa yane, ee, teraika eribu ikumu, ee, y'ogoakana enecha ebe. Orisikia agwo abe? Nani ari kwambia enecha ebe nishiringi eribu ikumu? Bono orisikia agwo abe? Kukua mwanachama wa enecha ebe.

Kwabagoyirie, omonto agopima agakiiro g'echae esiringi ikomi na mbiri, naye nore nkonye ng'ende nyagitari? Yaya, yaya, abang'ina sting'omba riga okora igo, yaya, monto omong'aini tari koba igo. Chenchia, chenchia, kabe naye nechae efu. Ekero obwate enechae efu yao, nigo okoena ki ng'a amang'ana ambuya agogochiera? Igo soa iga iga, nindoche chindugu chiane iga iga nchie ng'ende nechae efu. Timanyeti gose nero gose teiyo.

Kobaarigani iga iga ase ekebanda kia NHIF kere amo na Radio Vuna 102.0 FM, Erikie Emanyie nabori riboria, Ng'a nachire nyagitari nkoiranigwe ekadi yane ya NHIF ebwate obokong'u? Oo, ekadi yane ya NHIF tebwati besa isaine, nagaakaneirwe, egacha egatigwa, teraakanu naende, bono timanyeti. Aye, toba igo! Takoba igo, kaba omonto obwemanyete, emanye, erinde onyare gokonyeka ase enchera eyemo gose eyende. Abanto baria babwate ekadi ya UHNHIF ebagokonyeka ase enchera yabeene erinde mbacha gosoa ase obokong'u bwa amatuko agocha batamanyeti. Ase egeka eke iga ntagete komoreta. ntagete komoreta omoteli oyomo, naende ntararete omoteli oyio. Ee, nimaete omosomba Yoshua noo are amo naintwe, erio buna egekokora ebipindi eh, bi'egekristo. Yaegwe Mike Nyere, Omosomba Yoshua Mike ache iga iga, erinde atomanyie.

I will have to reward you, nabo ngokoa esawadi. Ntagete konyora baria bonde bonsi batararika batarerikia nekiombeke kia NHIF, onye torerikia nekiombeke kia NHIF, eye nengaki yao yabene. Asante, asante, asante. Omosomba Yoshua Sikang'ina inche iga iga, ekero tonyare gokwana korwa omochie oyo o Kebirigo, kwaratwarire chingaki chitari chinke, Tokoigwa abanto ng'a bagokorerwa emechango ekeene omosomba. Ee, bono abanto baito bakebirwe gokorerwa bare emechango sana, mbare bakonyora bararire, mbare okonyora babwate abana bagosoma, mbare batagete nonya nebiasara biabo bisuke. Igo abanto bakebirwe ngoteema bare sana ase ogosapoti emeremo igaa. Ee, ngwesapoti bare kwanyora ng'a Ee, abange bagosira batiga chibill nyagitari. Ee bono. Buna bono iga nintobwate chiripoti chinyinge chi'abanto baria batigire chibill nyagitari, onye enribo erigeti na NHIF. Tintageti koenda amang'ana amange, ntagete bwerere omo, omotegereri, na omorigereria. Obuya bwa UHC, bwa NHIF, koba omo, ememba ya NHIF. Ee, na inche naki naye ngobatebie, na abanto baito ba Kebirigo. Aa, twae ngocha igaa tweregeste twensi. Ekeene, nonya obokong'u buna obo bogocha, nonya chipiri chikominyoka gochia igoro, nabo okonyora ng'a NHIF yatokonyire, nonya abanto baminto baararire, gose omonto kare omorwaire, nonya nabana bodaboda ekero banyorire achari, nabo okonyora ng'a NHIF yaito yatokonyire, twaminyokire, twaesapotirie ekiagera nigo ogocha kwanyora nemechango ekoba emenge. Iga egento naye nkobatebi ng'a inchuo ango twerike. naende nabo okonyora Nyasae oito otokonyire erinde tonyare kogenderera.
Ee, enechaefu eye neye ya monto ki?
Neye chi'abanto abagoenda ne chigari boka bono?
Yaya, ere yo kera omonto, kera omonto natakeire anyetware. Onde bwensi oria ototegererete egari ogoeta nokogoro, obwate enyango, obwate epigipigi, Obwate okoni chinyanya, egetunguo, nonya nkisumu boisi eyere motuga, nabakweriki abememba. Ee, nabakweriki abememba, ekiagera ekero omonto atakeirairikie. Right, enainyoire natebire kisumu boys, kisumu boys ebakorokwa ng'a omena, almaarufu kisumu nao tore. Asante sana omong'ina ase eng'encho otobekerete ebinto ebi ekero tokoruga iga goika tari ntotobogorie erinde tochie kwegokia na kisumu boys, oeneki ng'a ntore amo. Nobomoyo nobogima buya. Asante sana omosomba Joshua. Mamusuka gocha ang'e iga, ninche nakoarigania. Omokwaneri.
Bono nekero twang'ata eye etundubari natiri gocha ase inwe, bono bamanyire gonka ani natagete nache ime, bamanyire gontebia ng'a ninde etigeti y'etemu eye. Tori ase etemu eye, nonde ime, ng'a nonde. Nore ime. Ee.
Yes, abang'ina sitingo okong'ina baba sitingo ere. Bono ntagete, natagete enaki eye kobua eyetuntu ba riitwa aye bweka, inche neye ntagete, aye. Mbankanchore korwa ase eria mbe. Naki bagoteebia, Bak, gwakwanire? Ee, nakwanire, nababoririe. Omoraai nyakundi nonya akoganyete iga, naye aganyete. Karibu sana, asante sana. Oino mong'ina bagochire iga iga otebire iga achiete etundu baye.

Etoro eye gaiga kobwate NHIF. NHIF inyora ng'a nokonyara koba gokwerikia onye tobwati NHIF onye kobwate ekero kende nebwate ebe okwerekana obwate korwa magega gaiga toraakana gose ogaika ogatiga inche onyare koba kogokonywa gaiga abo bisa ba NHIF noo bare nomong'ina oyo maa agachia akabekwa eye echae eye etundubario onyorire ng'a takari goakanerwa aende nyagetari terigokora Otebire egento atagete nere universal health cover ochire iga iga atagete aegwe. Naende ndoche nagenderete koegwa iga aria oyo Joseph oboke aise gokomorekera ase abanto baria bakorigereria YouTube nabo agokworokia buya kegima ng'a omong'ina oyo nabo agenderete goshugurikerwa ase ense enchera yabe ne kegima. Inyora ng'a nabo gotonyora live goetera Radio Vuna 102.0 FM boigo tonyore goetera YouTube Buna Vuna TV, okonyara koba kogotonyora tore nabobisa ba NHIF gaiga, eyemo ase eyemo tokogochera korwa ase echiro ya Kebirigo. Manchwa motegererie abamenyi baito ba Kebirigo, buna nagotebi ritang'ani neri ng'a tobasa gotumeka enibo yao bwonyoire nyagitari, otumeke chibesa chiao chionsi pi bwerisererete savings chiao ng'a nyagitari okoira, oonie epigipigi yao ng'a nyagitari omorwaire otokire, Oonie oboremo bwao, ende nyagetari, enechaefu kera ororo. Enechaefu nigo yachire erio ekoore emechando eye. Enechaefu yachire koa eneki ng'a tori konyara koba gokoonia ebinto biao, etugo yao tori koonia, lakini ogende nyagetari ase okweriika. Ekero kwerikirie iga iga, kera omotienyi nigo okoba kogo subscribe gose kogoakana. chisilingi chimia isano chioka. Kera omotienyi onyagoakana onyagoakana aye oche konyora ng'a noende anyagete aria engaki ende yonsi tori goakana nonya nesilingi. Igo bono onye nechaefu yao kebwate omochando, inchuo iga igo onyare koba kogochekerigwa. Ekwanachete emiaka eria ya kare, okanachia nechaefu emiaka ya kare goika bono iga, tikwanyare konyara koba gokoyetumeka, tomanyeti gose ngokora ere, gose emoyo ekare, gose eng'ai ekare, Inchuo iga igo onyare koba igokorigererigwa. Ekadi yao egasire eria kwabwatete kare, inchuo iga igo onyare koba gokoroserigwa ase engencho ng'a rero iga ebinto biachire digital. Ebinto nigo bire biometric. Inchuo bono onyare koba gokorigererigwa iga iga ase abobisa baito ba NHIF bare ekero bono banyare koba bakogokonya. Nyora ng'a eye Radio Ovuna 102.0 FM tobwatiranete na NHIF ekero bakonyara koba bakorikia abanto iga iga goetera UHC cover. Bono totigare abwo ase engencho goetera ase ogosuka gocha, nario konyora obomanyi goetera ase ogotigera ang'e obomanyi bwatoka. Karibu sana, ekero bono ogenderete gosanga amo nainche. Karibu sana omonkwana, suka ang'e gocha iga iga onyare gokonywa nababisa baito ba NHIF. NHIF nero ekonyara koba gekogokonya Kwanyara koba gokorenda obogima, kwanyara koba kogwekonya korwa ase emechando ende yonsi eranyare koba gekokobwaterania. Bagaka baito bakonya gosuka iga iga, abang'ina suka gocha ang'e iga, onye kobwate omochando onde bwensi, suka gocha ang'e iga iga, onyare koba gokokora. Inkwana eyomo oikire iga iga, ng'aki ogokutara? Genda ogotinyagara mono. Gocha iga iga okwane neriogi, egere bono abanto bakore ng'a gwaikire iga. Eh, David, karibu sana. Ng'aki okorokwa?

Egasi yasirete nere egasira. Gwachire iga igo, mbori ki obwate gochia ase abanto baye nechaefu? Kwabori naki rende ngokora kiagera ninchake enchaefu yane? Ekero ichaka emeremo, obae chinki orateebie abanto, Kero kende kwanya kogenda nyagitari, ogatumeka chibesa chiao, na omonto onde agatumeka enechaefu, ogakumi gaki ntare koyetwara.
Eomi, naratumegete, korende inche ankonye take. Kweri bono buna egasi yaerete.

Egera bono onyare koba kogokonywa, egera bono onyare koba gogokorerwa na aba NHIF. Moere ase emechando yao inse abwo anyare koba gakogokonya. Eh, omotegereri bono naboigo omorigererie naboigo abanto baito ba keberi b'echiiro iga iga nigo togenderete namang'ana a NHIF nyora ng'a Radio Vuna 102.0 FM tokogochera eyemo a eyemo erikwaneki ng'a ngonyara ore koba gokwerikia na NHIF ase chingaki buna chia bono. Naki ng'a nobwate enecha eye, tonyare koba togotigara otabwati enecha eye. Togotigara koonia enibo yao otigare bosa. Togasa koonia enibo yao yonsi ii pi, otigare otabwati kende. Suka gocha ang'e iga igo. Ekero gwasukire gocha ang'e iga igo, onye kobwate otoboria, boria ababisa baito b'enecha efu. Tonyare koba gokoiroka, tonyare koba gokoobwa ase eng'encho ng'a okoboria mbosa. Ekero okoboria, tari konyara koba gokoborigwa kende gionsi, aye egento ogokora, Sukania, Boria, Nekobwata okoboria ababori ng'aki enechaifu yane ngokora, naikire emiaka ikomi na etano na etato, bono tindi konyara koba kego, gose niyesugurigere ng'aki eranyare koba kegosugurikera abana bane baikire eh, emiaka ikomi na etano na etato gochia igoro, nenyarekane gose tekonyarekana? Mabori ayio onsi pi, suka gocha gaiga. Egera bono onyare koba gokuya boe ndoche omonkwano oise nase taiga iga buya sana suka gocha iga igoro agotengera aga taiga ng'a kigwa gatengire egera bono onyare koba gogototereria iga kere ndoche obateri bakonya kweroberia Naboigo John Ogoi nare iga iga ere koba kagototebia aria abwate korwa ase ensemo ene, naki gwateba okorokwa
Douglas Mukaya. Omanyire kende igoro yaye nechae.
Gwachire iga iga ogotenga.
Douglas Mukaya nomotengi kabisa iga iga onyare koba kagotenga korwa twagachagete. Babwate ekegwa sana ekiogotenga. Ah, asante sana. Karibu sana abatari baito koba konya koyarigania. Ndoche omoteri aa ase erieta Martha bosibori, gokonyakweyarigania, naki ng'a ngonyakweyarigania ore buya kegima, ekero bono oche iga igo onyare koba kogooreta ogotera kwao. Ndoche abanto bakonya gocha iga iga, eye ne NHIF, NHIF eh, etokobwatana na iga iga kwane naki ng'a nkonyare ore koba gokoiranerigwa amaborio obwate igoro ya NHIF. Ekero kende tore erikia na NHIF, Ero kende noetie naye nechayoku yao nebwate emechando, inchuo iga iga egere bono onyare koba gokoboria, oiranerigwe. Abobisa baye nechaefu nao bare igaa, banyare koba gagokoiraneria mochando onde bwensi obwate, nigo bakonyara koba bagotatwa. Tonyare koba kogotwara ndoche omogaka obwate chitang'u-tang'u oche gose otige. Ng'aki okorokwa.
Origererie ng'ora ng'ora ogokora ebinto buna omanye.

Tang'ani nobwate emecha eye. Bono korantebie buna orengereretie ekero ngotebi ng'aki nkogokonya.
Eye nere emecha yaye bono ere iga iga, onyarore koba kogokonya. nere ya nyagetari. Kero obwate NHIF nigo okogenda nyagetari eh, tori gwakana besa noe neshilingi. Egekoro okogenda nyagetari kwena ne NHIF yao kwena ne kebande kiao barigereri banyora nore kwanyara koba gokorwari bobisa. Obona gosuka ang'a ase obobisa bari banyare koba bagokoeresa ase amang'ana. Asante sana, asante sana. Gokogenda bosiango okwanie abanto baito. Suka gochia aria ase ribaga rirarimo igo, kero bono onyare koba akogo okonywa. Inche omotemereri nagotebie ng'a etware nabobisa aba NHIF iga iga bakonyara koba ba akogokonya. Eh, egere bono oeneki ng'a gwakonyirwe abanto baito bakebiri gosuka gocha iga iga tonyare koba togotigara abwo egekogera ng'a ogosuka nokomanya ng'aki eruoti gwakonyirwe.

Naende ng'aki gwachire gokonya? Leonata, Nimbe imanye ng'a ngegende ndagera ndorerigwe gose obokonyi imbe bwarorire. Kwarora eriogi, kwarora ng'a obokonyi goika botoke egari. Eriogi kare igo nabo okorora ng'a eriogi akarerunga toke. Aye nase akariogi kare nabo okorora ng'a akarerunga utire. Eh, asante sana. Karibu sana iga iga. Abisa ba